di cu Sehú a cambia, sí of no. Laat mi cuminsa asina aqui. Si mi memoria no ta faya mi, si mi memoria no ta faya mi, Sehú a cuminsa na banda bou. Sehú su historia a cuminsa na banda bou, ta despues el a bin pariba. Anto ki ta pasa? Manera mi ta bisa, ami no ta profesional den den historia, pero manera mi ta bisa caminda bo por siña mi sa un tiki di e cos. Den mi momento di, nos ta bisa di e momentonan cu mi a haña conocemento, mi cuminsa ora mi a cuminsa conoce Seú, ami a conoce Seú cu chapi cu barí. Chapi ku Barí, hendenan tabata kana ku Chapi ku Barí, anto yama danki na Todopoderoso pa e kosecha. Esei ami tabata kòrda. Pero momentunan di historia òf kosnan a kuminsá kambia, e esei hu. a kuminsá mira, a kuminsá kuminsá haña instrumentnan ku no ta konta pa chapi ku barí mas. E chapi ke barí t'ei, e e chapi ke barí e kachu t'ei, pero bo ta haña bo ku mas instrument ku no mester ta den. Nada kontra, ta bon ku tin bia nos a bisa kosnan ta modernisá kuminsá kon nan ta bira mas profesh mas prof pero bo no tin mag di laga loke ku ta bo kultura muri anto hinka otro kos den dje mi tin tur aña mi ta bai seu tur aña mi ta bai seu anto tiki tiki mi ta mira e kosnan ta kambia mi ta mira set di bras piano Um, kiko mas pa mira? Trompet. E gosi no tin nesme ke maka un kuse un. Ya e, pa ami el a yega den e forma di bai un kaminda ku e no mester la bai. Oke. E di dos, antes bo tabata mira kon nan ta kana ku kosecha, ku nan makutu, lensu mará ku nan paña i ku nan makutu ku nan kosnan ku nan a kosechá i a ma. E Tata òf e Todopoderoso danki pa e kosecha. Pero lamentaemente e kos e bo e kos a bole kambia e kos a kambia atrobe. Bo ta mira. cierto cosnan cu no mester ta, no mester tey mes den e cosecha. Mi ta bolbe bisa trobe, cosnan por modernisá pero e no tin cu cambia bira hopi prof, hopi profesional, e no tin mak, e tin cu keda e cos cu e ta. Bo sa dicom wak? Si mi bay wak Boneiru, Boneiru, nan tin, nos tin segun, nan tin sima, da.

den Seú. De lastu biai, òf, de lastu biai no, mi ta mira sierto kosnan ku manera, mi ta bisa den karnaval tin road fire, Lui Canales. Den Seú no mester tin road fire. Kuenti manera manera tin sierto hende nan ta bisa Mane Wende ta bisa mi poko di hende a fayawe wak bo hambu. Ki tin ki ki ke kos e tin ke road fire ey tin ku wer ku seu. E no tin nex meka maka ku seu. Anto bo sa ki ta yamer nos mes nos mes ta matando nos mes kos nos nos mes nos mes ta matando nos mes kultura. De lasu bay mi a tende cu e pañanan a bira caru. Of hende nan ta bisa cu e pañanan a bira caru. Ok, pañanan a bira caru. Tur cos ta bira caru. Esey esey yuende un mesun e yuende un poquito e tur cos ta bira caru. Pero bo no tin cu laga e cos tin cu bira comercial. Pasobra di di sehu di sehu di cosecha. el a bira sehu komersial. Paso no tin nada di kosecha mas. Awor a kita howon, bisti, wapa, bai. Anto e sis, wak. Mene mi ta kòrda, mi ta kòrda a e dia djadumingu ei e promé grupo di gòspel, sete promé grupo di gòspel ba sinti e sehu, ba sintié. E no e no a cambia nada ba sinti e seu anto bo sa kita yamer cu aki ratu nos tur ta bisa a hende na iglesia ta kico pero nan si sa kico ta e cosecha di seu nos aki cu ta neutral cu nos gusta paranda anto nos gusta bomboshi. Anto nos gusta konta bieu di hende, esei ta buta nos ku hopi kos ta pasa nos forbei. Bo tin un keda kòrda no ku e sehu no ta un kos kultural, ta un kos di yama danki na na e Ser Supremo. E no tin niks mer ke maken ku kuenti bawa mi hòmbu òf ku e hòmbu tabata ta mas dushi ku e koi no tin niks mer ke maken den Sehu. Sehu tin ku keda Sehu. Nos tin ku kanta yama danki. Si no nos por a bisa e baña me carnaval dos nume ori. Ami no sa. Si bosnan ta pensele, bosan laga mi sa. Si nos no ta yam'é carnaval dos. Despues cu nos caba cu nos cabe kime momo ora tin carnaval, anto ora cu nos cana drenta cuarenta dia di cuaresma cu nos no ta bebe alcohol, nos no ta haci nada, cora seu cay aden. Mi ta kere tur hende lubida di unda kiko tabata tin den cuarenta den den e cuarenta dia di di di ki di di cosa. Anto bo sa ki ta yamer? Ku ora mi para mira sierto kosnan ta kambia, mi ta bisa, Hallo, kiko ta bes ta pasando? Dikon nos ta bes ta matando nos ewu? Anto bo sa ki ta bèrgwensa? Ku si e generashonnan di ántes Bin awor aki, nan mira e cos ey? Ay mi tata! Mi ta kere nan lo yora of nan lo drenta nan graf bek bisnan cu no aki no ta, cu no ta Corsou, cu nos a bay laga. Pasobra ta imposibel un kos ku ta yama, bo tin ku yama e e Ser Supremo danki, ta para bira otro un kos ku no tin nes mei ke mak un kuseu. E yamber ku mi invitado no por tabata Theo e solo aye ku un kaso di emergensia, el a pidi mashá un despensa, pero el a sòrg pa Chasabra aki, E tey wawon no perde so e tambe ta masha critico mes anto bon pida fafelo mas fafelo cu ami anto bo sa kita yamer cu ora un cos cu ta di nos nos mes ta mata anto mañan bo ta tene den noticia am ene nan cu ta biba djafo ta beza ta matando nos cultura. Ntendenan dje afó, no ta e strañeronan ta matando nos kultura, ta nos mes ta matando nos kultura. Ta nos mes ta introdusí otro muzik ku no tin niks mei ke make den den CU. Ta p'esei m'a kuminsá ku e muchanan ku tabata kanta Kòrsou na promé lugá. Stephanie Manuela. Paso ora bo tende e letra ey no e letra ta bisa bo Kòrsou na prome luga, bo kultura na prome luga, bo herensha na prome luga. Un tin net niks ke maka un kuent di habri afó, drei rònt manera manera warwaru. E kos ei no tin niks men ke maka ku seu. Ora nos ta den kos ora nos ta den den ántes no Ami tin gana di sa no ku temporada kende nan tabata kosechá ku tatin kuent di habri afó den e tempu ei. Pasobra ami ta mira den temporada di ora e nan ta den kosecha ku nan ta planta ke kone unda tin kwenti nat di habri afo e nan tabata kanta den kunuku ku nan chapi ku nan bari ku nan si e ta bon ku nan kachu bari i chapi i yama danki. E ora ku e kòrki kaba no, mi ta toka e gòspel ku si tabata toka ku ku ora nan tabata toka se kura ta pretendé ku e tera kita di dje. Hopi hende no a komprondé e yefrou ei su gòspel ora ku e tabata kanta, ora ku e tabata pasa. Pasobra nos ta den habri afó. Draai rond manera Molina of manera Warwaru of kuenta i wak e homber. Of bai skol. Den su tin kuenta i bai skol. bai tuma les bai skola ay mi tata do santo bo sa ami nin gani ni sigui mas ke kos aki pa mi no tin ku pasa mi boka for di ei pasobra mi ke mi ke mi ke ègt trata di komprondé kiko nos ta basic kuné kiko nos ta basic kuné bo ta ègt bo bo sa dikon wa mi no ta mi no ta am am bisa rechasá mi kultura òf mi ta rechasá mi seú òf mi ta rechasá mi kantadó mayó. Nò. Mi ta gust'é, mi ta gusta kon hendenan ta kanta, mi ta gusta kon hendenan ta an bin ku sierto letranan ku bo ta bo ta bisa, okey, bèrdat nan ta papia sierto kosnan. Tende un muzik di Boneiru. Tende un muzik di Boneiru. E muzik ku Boneiru ta kanta o toka awor ku e gai yòn e a saka, Move bo bo heupu, manera nan ta bisa move bo zèi, nan ta heupu. Bo sa kiko mester signifiká? Den simadan move bo heupu. Esei ta parti di e kultura di Boneiru. Of am tin ku un tambe ku ta bisa popcorn. Tin bia nan ta tira puña, bisiña ba tende, tur e kos a miti nan komo musiknan di Boneiru. Andio Tiko Bononi tambe sa kanta. Si mi nansi atrobe, Mi ke biba na Boneiru. Ki dia nos di Kòrsou mi no ta bisa ku nos tin ku hasi meskos ku nos ruman, pero nos tin ku kuminsá balorá loke ku nos tin. E cos ei nos ta malu den dje, nos ta benta loke cu ta di nos abou, anto hisa cos cu no ta di nos, manda den laira. Esei nos ta bon den dje, anto mañana nos ta cana papia, bisa cu si ta hendenan estranhero a mata nos cultura. No. Ta bosnan mea mate. Ta bosnan mea mate di buta warwarú, Ku drei rond habi afó. Nan ta ki ratu nan ta bisa ku Richardson ta trobe Positive Media ta papia ku e loko òf Positive Media ta bisa ku nos ta nan nos ta kabando ku Seul pero ta asina e ta. Trueno ta mir'é. Por eso hendenan no ke bin papi'é. Tin hendenan ku no ke papi'é pasobra nan tin miedu pa hende no kritiká nan. Ami no por yuda. Ami ta esei ta mi kultura, mi stima Sehu, mi stima kantadó mayó den su temporada, ta p'esei ratu ratu bo ta mira Positive Media ta pasa kosnan kultural. Pasobra alo nos tin ku balorá loke ku nos tin i stòp di hisa kos ku no ta di nos. Bo ta mira hendenan di Boneiru ta bisa bo kuenti den nan kon nan habri afó? Den nan muzik? No. Anto bo sa kiko ta dushi di di Boneiriano su muzik? Inst e e e e muzik por a kambia. El e muzik por a update. Pero bo sa kiko bo tin ku keda tende den e den e ritmo di Boneriano? E bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum e koe bo mester tende. Maske ke kambia bo mester keda tende koe. Anto esei ta e kos esei ta nos problema. ku nos tin. P'esei mi ke mi ke pa hopi hende ku mi ke pa hende kuminsá puntra nan mes ku ku ta the second karnaval nos ta bezig kuné òf ta bezig nos ta yama Dios nos todopoderoso danki pa e kosecha. Pasobra mi ta kere tur e na tin palu i fruta den den kura, ku ora ku e palu saka fruta, bo ta yama Todopoderoso òf bo ta yama Tata Tera, danki pa e fruta, danki pa e kosecha. Bo ta bisa Tata Tera, habri afó, drei rònt. torna no bo ta bisa tata no dje con ey anto e cosa ey mi ta jammer hopi jammer hopi hopi jammer cu nos met nos mes ta matando nos cultura nos mes no no no ker cu ta ningún otro hende nos cu mi tambe aden nos mes ta matando nos cultura. Paso ora ami ke purba di bin ku un kambio, por ehèmpel, keda toka musik kultural, wak aki, temporada di CU a pasa, no e toka nada nada mas di CU. E kos a yama temporada, nos ta gusta pa temporada. Awaki e radionan tur ta keda, tur tur radio ta keda un morto masha trankil, tur kos ta bira normal.

Bo mes ta mir'ele den comercial. Anto pero si bo bay Boneiru, Boneiru su muziek ta keda toca constantemente di Januari bay cue Januari. Nan no ta laga nan muziek ay. Nan no ta laga nan muziek ay. Mami, no ke pa yoende tu maminan malo pensa Cu, Sí, pero di como ta bisa Boneiru, Boneiru? No. Makue un, un ehempel con nos mes na Corsou ta mata nos sehu, anto na Boneiru su muziek ta keda toca constantemente. Bo ta bira, bira un radio awor aki, bo ta bay Boneiru, bo ta bira un radio, bo mester tende e muziek di Boneiru toca. Na Corsou, Ta te e temporada di Sehu. Bo ta tende e muzik di Sehu, despues es kla, bo no ta tende nada mas. Òf ora tin kanto pa Kòrsou, tambe bo ta tende mesun kos e temporada, kla, nada mas. Bin bisa mi for di tempu ku nos tabata na Kòrsou, òf den e temporada ku radio, ku tur kos a bin, nan a bo ta tende algu kultural ta toka. Si nan no pidié, mi mi y mi no ke gaña. Único radio ku ma único media ku ku m'a tende ku ta toka kos kultural hopi ta Radio Margarita. Kai orgel, bo ta tende tur un poko, wals. E kore ta di nos nan ta di nos, nos no tin ku mag di mata nan. Yamer, yamer si, ku nos mes ta matando nos kultura. No pèrdè djasaba, no pèrdè djasaba. Mi ke bo pasan pèrdè djasaba, so djasaba ta di dos parti dje kos aki. Di dos parti. Anto bo ta mira loke ku mi tabata papia awor aki. Ora ke ora minera ki bin papia su topiko bo ta komprende kiko mi ke mina. Paso mi ta e hopi yamer ku un kos ku ta di nos, nos ta bese ta matea. Mi ta e hopi yamer. Hopi hopi yamer. Otro ai ku Dios ke mi ta kere no ta lo no tin drai rònt so. Lo tin, mi ta kere e, mi ta kere e nan ta hinka un tiki tumba tambe den, pa e, pa e zona un tiki mas. Wak bo ta mira. Mi ta hen yamer, èg mi ta hen yamer, anto ku nos mes ta mata nos muzik, nos mes ta mata nos kultura, anto despues bo ke bisa. ta estranhero ta mata nos cultura. Nos nan por basta, nos nan por ba-, ah bo ke bisa ami den e tumba ti-, den Seul lo tin tumba tambe ora, nan ta, nan ta toka chapi ku, ku cosa mas e ora ei. Increíbel. Shalomi, ora ke tabata toka, se cura ta pretende.

So, si no ta pa su compromiso ke tabata tin wata cosnan cu por pasa. Tur hende bo ta traha aspraak tin bia compromisonan ta bini, bo ta haña bo tin cu lage, bo ta haña bo tin cu go won go with the flow. Pero, ami no ta gaya bo san si. Da den Djosma a bin cu mi pida parti cu echt mi ta haña hopi hopi yamer cu tiki tiki nos mes ta mata no seu. Anto bo sa kita un yaman ku ta un banda chafó, un banda djafó ku no ta di nos, si sa kon balorá nos musik. Paso ora mi tende kon nan ta tok'é. Bo ta sinti ku e hendenan aki ta gusta e muzik di nos. Mase ku nan ta di Boneiru. Anto esunnan lokal, e bandanan lokal ku ta atendé ku kos kultural, nan ta toke un rato anto despues mi no sa te kayente di kiko ta drenta nan, pasobra ami no ta kere ta e espiritu di kosecha ta drenta nan. Bo sofero ku tin kuent di drai rònt ya kaba punta di spiritu di kosecha ta drenta bo. Ba mi ta kere mas ta ku e spiritu di karnaval ta drenta bo, anto bo ta lubidá ku ta den kosecha nos ta. Wak den Sehú por tin puña, paso Boneriano ta toka puña den su musik, pero e no ta laga su musik kai si. Mi ta bisa bo ku den Seú òf den kantadó mayó no por tin puña. Por tin puña, pasobra den e temporada di katibu ku tabata tin ora nan kanta kosecha, nan tabata tira puña pa e e hendenan di, bo mira mi no sa masha bon di kultura pa mi kòrda e nòmbrenan dje di kosanan ei. e bas nai, bas hulandes nai. E bises di nan ya tur hende a komprende kimi ke mi. Pero ègt, ban kuminsá biba nos kultura, loke ku ta di nos, pasobra ta di nos e ta. No hasi manera otro pais, nos ruman bisiña, so e siña mat'é, morto morto! Mi ta mi kada ken bai saka nan sòmta ken ta di ke mi ta papia. Ku mi mi sa ku bo mi sa mesun ora bo pasa bo mi sa me kiko nan nan ta kiko nan ta kompara komo kultura. Rumannan danki pa mira mi danki pa komparti bosadan ku mi en danki pa share mi diskulpa ku e persona no tabata tei awe pero no pèrdè djasabra aki djasabra e di dos parti di e titulo ta bisa E titulo ta cu Sehu a keda mesun cultural of el a bira e di dos carnaval. Anto bo sa kita yamer? Bo sa kita yamer den un dje videonan cu m'en wak? E hende esun mes cu ta pap'e cuenti cu e cultura mes ta bes ta apoyá e kambio di musik kada ken bai saka nan son. Mi ta menshoná yu en su nom pa kila yu nunde min kaba ku mi. So nan ta kaba ku hende kaba riba Facebook, pero tin biaw ora bo ta papia bèrdat nan ta kaba ku bo tòg. Bo pasa un felis anochi take care kòrda kuida pasobra manera di bisa. Ban kore ke e sekura wak ku aguasero ta kai un tiki, anto ku ku nos por haña un tiki aguasero e dianan aki pa sikiera esunnan ku si ta ku ku ta kere den nan kultura ku nan por yama Dios danki pa e kosecha ku nan a kosechá ora ku nan tabata ta planta i ora ku nan tabata ta tuma nan tempu mua i yama Tata danki pa e kosecha. Bo pasa un felis anochi mi hendenan di Instagram, Facebook i tambe YouTube. Danki pa mira nos, danki pa share, danki pa bosan comment, danki pa buta mi area un tiki tambe, pero please no perde otro siman dja sab of otro siman dja no dja sabra aki no perde pasobra echt mi keba bosan kabi tende e di dos parti di e e tema aki, pasobra e tema aki no a kaba so tin di dos parti di dje. Bon, take care, kòrda kuida, nos ta mira otro mañan ku Dios ke bèk, e por e bia aki den un otro programa di Fabrikanan Bandoná, anto asina ya nos por sigui ku nos programa di kosnan normal. Bon, pasa un felis anochi, take care, esaki ta bo programa Ban Papia Let's Talk, danki na Positive Media ku e ta laga nos usa su plataforma pa e programa, I nos ta mira otro beca trobe otro siman djaweps. Anto otro siman djaweps tin un tema mas cayente ainda derover di loke cu ta pasa na Africa cu e LBTQ cu nan ta wordo mata. Bo, te kier nos ta mira otro otro siman djaweps of mañan cu Dios ke. Bo, te kier.